Ydy, mae'n ôl, dim fi sy'n bwysig, ond Mari Lovegrave!
Croeso nôl ar y rhaglen heddiw, mi fydden ni yn siarad efo fi! Ie.
Ie, croeso nôl. O, mae hyn yn od. O'n i'n deud gynnau, dwi'n methu clywed beth sy'n mynd ymlaen, dim clustfest, dwi teimlo'n od. Dyna pam ni'n gweiddi yn y cefndir gynnau, o'n i'm yn gwybod beth yn mynd ymlaen! Od bod nôl.
Yndi, mae o. Ti wedi gadael ers faint, blwyddyn nawr? Ie, bron a bod yn flwyddyn, a dwi'n barod i atgoffa cystadleuaeth efo chdi ŵan os ti isio. Yy, os ti moyn.
Cysylltwch!
Dwch am Mari Love Green, mae hi'n caru gwyrdd. Aww, da iawn.
Yndw, yndw, mi ydw i, mae'n ma liw sy'n gweddu pobl gwallt coch. Oce, okay, mae'n rhaid ni symud ymlaen nawr. um, ti wedi bod yn brysur, yn dweud? Do, prysur efo lot o pethau. Dwi yn student ar hyn o bryd. Joia. Be, mae'r fe dysgu? Prysur iawn, dwi wedi gwir.
Ie, ymarfer dysgu. Ie. Yn dod i ben rwan cyn hir. Ah. A wthnos nesa dwi'n mynd i fod yn gweithio yn Steddfod yr Urdd. Ie.
Edrych ymlaen i'r holl frwm. Rownd y maes.
Ie. Neu yn y stiwdio.
Stiward. Stiward, diolch Dew. Ie, pob chwarae teg os gwelwch yn dda, cau'r drysa yn y cefn. Ist taw, ist taw.
Na, cyfweld gefn llwyfan o gwmpas y maes, a tro 'ma fydd o'n fwy diddorol achos Nes i uh, ddysgu ymgom ar gyfer y cilch ac eisiau i'r steddfod cilch. Felly fe genna fi perspectif lot gwell o'r steddfod flwyddyn yma. Dwi'n meddwl fod ein uniaethu mwy efo'r efo rhieni, yr athrawon a'r plant. Oce, okay, pob lwc, llew yn joio'r camera fyna. Um, ti hefyd bod yn gwneud cyfnewid a noson lawen, cyfnewid gyda Rodri Williams oedd yma wrth diwetha. O, oh, Rodri. Pawb yn cofio Rodri wrth diwetha? Rodri, Rodri, Rodri. Ie, yeah, yn y seion.
Wel, mae o jyst yn neu' fi chwerthin gymaint deud y gwir. Yym o'dd 'i'n job cyflwyno efo fo achos bod o'n anodd oddan ni'n gor'o' gneud yr lincs 'ma ma' licio bod yn ofnadwy o agos i chdi drw'r amser. A yr yr ail wthnos o' rai' ni dynnu llunie efo'n gilydd ag o'dd o'n mynnu ca'l fi reit fewn i'w gesail efo'r llunia' 'ma ag o'n i fatha Trio gwenu fel 'na. A 'dyn ni'r lincs o'dd yr un fath yn a ma'n gawr dydi o'dd o'n sbïo drosto fi fel o'n i yn siarad ag o'n i'n gor'o' trio deu' ie 'dan ni fan hyn ŵan efo hwn a fy' 'ma. A jys o'n i'n sbïo arno fo i ni- a so fo'n dechra siarad efo 'i ie ni 'di dod fan hyn i ne-... A o'n i fatha paid â chwerthin. Lot o hwyl. Good os yym ti yy wedi bod yn rhan o un o'r pump ne' ma' un o'r pump wedi bod yn rhan o dy fywyd di?